Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg, chi'n lancio'ch strategaeth chi ar um, gyrraedd miliwn y siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Rydyn ni ar golwg 360 wedi bod yn holi gwahanol bobl ynglyn beth maen ma nhw eisiau gweld yn y strategaeth oh, yeah. honno. Um, un sylw diddorol iawn gan Dermot McGill Christ, um, athro yn Prifysgol Cyrdydd, yn dweud nad yw'r rôl, nad yw'r targed yn realistig a bydd angen 10,000 o siaradwyr Cymraeg newydd bob blwyddyn arnoch chi. Be hmm. wnewch chi o hynny? Mae targed yn realistig, dwi'n meddwl bod e'n uchelgeisiol, ond yn realistig. A chymod, dyw e ddim, dyw y Llywodraeth ddim mynd i cyflwynio hyn. Mae genedl yn mynd i. Os yw Gymru fel genedl, fel gwlad, fel pobl, eisiau gweld yr iaith yn tyfu ac yn ffynnu, mi fydd pobl yn dod ati i dysgu Gymraeg, sicrhau bod plant yn cael y cyfle gael ei addysg trwy gyfnod Gymraeg gwna i dysgu Gymraeg yn yr ysgol. Felly dyw hyn ddim yn darged i Lywodraeth neu Gweinidog, na hyd yn oed i Senedd. Mae'n darged ar gyfer genedl, a pwy fath o genedl dyn ni eisiau bod yn y dyfodol. Dwi'n meddwl, dwi'n hyderus yn, yn y dyfodol, a dwi'n hyderus y bwyt i Cymru. Dwi'n credu bod ni fel genedl eisiau gweld yr iaith yn tyfu ac eisiau gweld yr iaith yn uh, rhan naturiol o bywyd bob dydd am pwy, pob un cor o'r gwlad. Os yw Cymru'n cytuno, mi fyddwn ni yn creu y siaradwyr newydd a mi fyddwn ni yn creu Cymru newydd. Felly chi yn gweld bod 10,000 o siaradwyr bob blwyddyn yn realistig? Dwi'n gwneud bod cyrraedd y targed mewn dau genhedlaeth yn realistig, os ydych chi'n edrych ar hyn mewn ffordd mechanistig iawn ble mae yna rhaid cyrraedd 10,000 bob un blwyddyn am beth bynnag gyfnod, wel yn amlwg dyw bywyd ddim yn byw fel yna. A felly a, dyn ni yn gweld bod angen creu fwy o Gymru yn, yn y dyfodol na sy'n gyda ni heddiw a mae rhaid ni sicrhau bod bobl yn cael y cyfle bod yn Gymru Gymraeg. Mae dysgu Gymraeg fel oedolion siarad Cymraeg oherwydd ni wedi cael addysg Gymraeg ddigonol yn ysgolion Saesneg a wedyn ni'n mynd trwy'r y system Cymraeg hefyd. Pwy bynnag llwybr mae pobl yn dewis y dilyn, mae rhaid bod gyda pobl y cyfle i ddysgu Gymraeg, bod yn rhugol yn y Gymraeg ac hefyd gael y cyfle i defnyddio'r y Gymraeg. Os ydyn ni'n neud hynny, mi fyddwn ni'n creu y cyfle i Gymru bod yn wlad dwyieithog go iawn. Y gair ry'n ni'n gweld lot yn y strategaeth yw'r gair uchelgeisiol. Mm. Ydych chi'n mynd i, ydy, chymod, yw'r yw hwnna'n ffordd o rhywbeth, fod yn rhywbeth o scapegoat, yn rhywbeth o... Na, dys dim, na, na, gwrs, dys dim, dys dim scapegoats yma. Dyn ni yn mynd i sicrhau bod gyda ni cynllun, ni'n dechrau daith heddiw, ac mae gyda ni y gweledigaeth, ni'n gosod mas y delig y gweledigaeth heddiw, ac be dyn ni'n mynd i wneud dros y misoedd nesaf yw sicrhau bod gyda ni cynlluniau ble uh, dyn ni yn, yn gosod y manylion o sut ydym ni'n mynd i cyrraedd ein targedu yn pob un sector, pob un maes gwahanol. Felly, mi welwch chi dros y misoedd nesaf uh, cynlluniau gwahanol yn cael eu cyhoeddi, fydd yn gosod targedu, targedu ar gyfer y cynulliad yma. Right? Dwi ddim yn disgwyl bod yn weinidog pan dwi'n 83, neu beth bynnag fai, yn uh, 2050, ond wi yn meddwl bod rhaid i ni fel llywodraeth gosod targedu ar gyfer y Llywodraeth yma. So dan ni ddim yn jyst gweud bod hyn yn rhywbeth i pwy bynnag sydd yn weinidog mewn 20, 30 mlynedd. Mae hwn ar gyfer y Llywodraeth presennol a'r Cynulliad presennol. Mae pobl ar ein gwefan ni hefyd wedi bod yn gofyn am fwy o arian ar gyfer cyrsiau Cymraeg i oedolion. Ydych chi'n mynd i ateb y galw hynny? Wel, mae, mae, mae gan y Canolfan Dysgu Gymraeg i Oedolion fwy o, o gyllideb eleni yn barod ac mi, dyn ni'n trafod gyda nhw sut ydyn nhw'n mynd i uh, uh, gwario yr arian ychwanegol sy'n gyda nhw hyn o bryd. Be dwi eisiau sicrhau bod gyda ni yr adnoddau ddigonol a, a, a arian ac athrawon i sicrhau bod ni'n gallu, uh, bod pobl yn gallu dysgu Gymraeg ar ar eu teyrmiau nhw. Dyn ni'n mynd i defnyddio technoleg lot fwy na ni wedi wneud yn y gorffennol, ni'n gwybod hynny, ni'n gwybod mi fydd ffyrdd gwahanol o ddysgu'r iaith um, yn y dyfodol sydd ddim gyda ni heddiw, a mae rhaid ni sicrhau bod ni'n gosod lle'r i'r Gymraeg yn pob un o'r technolegau newydd yma, ac i sicrhau bod ni'n gallu ymateb i bobl, bod dim rhaid i bobl ffitio mewn yn lle mae yna dosbarth, os mae nos Iau, nos, nos Wener, pryd bynnag mae fe, mae'n rhaid bod ni yn gallu ymateb i pobl sy'n eisiau dysgu Gymraeg a bod yn fwy creadigol yn y ffordd ni'n galluogi pobl i ddysgu Gymraeg. Yn olaf, um, mae addysg yn gael lle mawr yn y strategaeth. Yeah. Mae pobl hefyd yn dweud bod angen, a chi wedi crybwyll eich hunan bod angen cyfleoedd i bobl ifanc i siarad Cymraeg tu hwnt i'r stafell ddosbarth. Yeah. Sut mae gwneud y Gymraeg yn cool? Wel, dim fi sy'n ateb y cwestiwn felly. Ond uh, dyn ni wedi gweld, a dwi wedi gweld, y siarter iaith, yr er enghraifft, yn cael impact mawr. Dwi wedi gweld e yng Ngwynedd a dwi wedi gweld e gytre ymlaen ei gwent. Dwi wedi gweld, gweld beth mae urdd yn neud i sicrhau bod na cyfleroedd gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer uh, plant a pobl ifanc. Dwi'n gweld beth mae mentrau'r iaith yn neud. Am pob un man, o'n i really wedi mwynhau Tafwyl yng Nghaerdydd, braf o'n i gweld ym mhlant i yn mwynhau hyn ac yn gallu siarad Gymraeg a defnyddio Cymraeg yn rwydd heb feddwl dwywaith amdano fe a dyna be dwi eisiau gweld uh, yn y dyfodol. Uh, plant, pobl ifanc yn cael eu magu ac yn tyfu mewn gwlad lle mae Gymraeg yn rhan naturiol o cymunedau ar draws y gwlad a bod ni yn teimlo'n hyderus y bod y dyfodol y Gymraeg a teimlo'n hyderus y bod e'n gallu i defnyddio y Gymraeg lle bynnag ydyn ni. Yn hyderus, diolch yn fawr iawn.
Diolch.